Ýer ýüzüniň awtomobil söýüjileriniň ählisiniň iň gowy görýän bir kino filmi, bu kino, elbetde, Forsaž. Forsaž barada öňem birnäçe bölümlerini aýdyp geçipdim. Men Forsaž kinosyny gürrüň beremok, has dogrusy, Forsaždaky görkezýän awtomobiller barada gürrüň berýän we näme üçin şolar saýlanyp alyndy. Düşürilip bilerdi Germaniýada, näme üçin biz bilýäs, elbetde, drift, drift edesiň gelýän bolsa, BMW bilen etmeli, bilýäňiz, ýok, BMW däl. Driftiň koroly, elbetde, Ýaponiýa. Kinoň başynda iki sany legendarny awtomobil barada gürrüň edilýär. Legendarny awtomobil iki sanyrak ýaş oglan öz aralarynda öz maşynlaryny ýamanlap, bir-biriniň maşynyny ýamanlap ýaryşa başlaýarlar. Amerikada taryhda yz goýan maşynlaryň maşynlardan biri, bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýyl model Chevrolet Monte-Carlo. Oň garşy ol awtomobiliň garşydaşy Dodge Viper. Indi birinji şol maşynyň birinjisi bardy. Chevrolet Monte Carlo müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýyl model barada gürrüň bereýin. Bu nähili maşyn? Chevrolet kompaniýasy müň dokuz ýüz altmyşynjy ýyllarda krize batyp başlaýar. Krize batmagyň esasynda inženerler şeýle bir zady teklip atýarlar dara. Plan hem lýuks bolmaly, hem arzan bolmaly we elbetde şol döwrüň iň lýuks modelleriniň biri bolan Cadillac awtomobilinden ylham alynýar. Aý toýs bollugyndan şoňa meňzetjek bolýarlar. Daşky keşbi boýunça Cadillac-a meňzeýär, ýöne çem oňa garanda burunly zady uzaldylan, Cadillac-dan ogurlanypdyr diýdirmejek bolup bir uzyn maşyn ýasaýarlar. aralyk örän uzyn. Müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýyla sekiz silindrlik motory bar, göz öňüňize geliň, şeýle bir uly güýç, hödürleýän güýji dört ýüz elli at güýji bilen, ýöne elbetde ýetmiş birinji ýylda on ýalyk peredaça, karoçi, maşynyň korobkasy, skorosty entek on ýaly ösmedik, mehanika, elle geçirilýän korobka, ýöne bary üç skorost bar. Üçüs skorost bilen şeýle bir uly güýje we uly tizlige ýetip bilýän awtomobil boldy. Chevrolet Monte Carlo önümçilik başlanda ilkinji ýyly bir ýüz segsen, ýok, bir ýüz segsen däl, bir ýüz otuz müň ştuk maşyn satylýar we birinji ýylda krizden çykmana başlaýar. Monte Carlo modeli bilen Chevrolet Kompaniýasy krizden çykyp başlady we ikinji ýyl bir ýüz segsen müň sany Chevrolet Monte Carlo satylýar, ondan soň has känäm satylýar. Ýöne başlangyç şol sifrler Chevrolet kompaniýasy üçin örän wajyp sifrler bolup durýar. Garaz Monte Carlo şowuna boldy. Şu ýerdäki görkezýän zadam Amerikada, Amerikada bir yz galdyran maşyn. Toys draft drift edip bilmeýär bu maşyn. Ýöne uzak ýola şeýle bir rahat. Şol uzak ýolda hiç kim şul maşyny alyp bilenok şol ýyllarda. Daş bul öz güýjüni togsanynjy ýyllarda togsan bäşinji ýyllara çenli gorap gelýän maşyn özem. Ikinji maşyn Dodge Viper, Viper. Gadyuga diýip tanalýar. Gadyuga näme? Dünýäde iň zäherli ýylan. Näme üçin muny ýaly lakam goýdular muňa? Sebäbi diýen etdirmek mümkin däl şu maşyna. Şeýle bir professionalny sürüji bolaýmasaň, şul maşyn seni alyp gaçýar. Şol derejede Muň planlaryşy nähilek boldy? Prosto, Doge kompaniýanyň iki sany balamut inženerleri, öz diýenli, şo kompaniýa kän zatlaryny düzüp beren öz diýenli inženerleri içgili ýagdaýda Lamborghini we Ferrariniň protiwine bir ylham oýanýar. Näme üçin Lamborghini we Ferrari bizçe ýok, ýöne dünýä derejesinde at alyp barýar? Özem näme mişin elle düzýärmişin? Biz elle düzsek, olardan çaltam düzýäris, gowam düzýäris diýip, bir gijäň içinde illeriň bir ýyllap dizaýn edýän awtomobil modellerini bir gijäň içinde Dodge Viper-iň dizaýn edýärler ikisi içgili ýagdaýda. Mundan soňra-da elle, ruşnoý, kak edil bir Ferrari ýalak boljak diýip, elle maşynlaryny işläp düzüp başlaýarlar. emele gelen maşynyň güýji, on silindrlik awtomobil motory, ol bir, ikinji, ýedi ýüz at güýjüni hödürleýär. Ýyl müň dokuz ýüz togsanjy ýyllar ýedi ýüz at güýjün tek taryhda-da görülmedi şul iki sany inženeriň eden işi, ol birinji zady, ikinjisi näme, ýyl müň dokuz ýüz togsandygyna garamazdan, awtomat korobka däl, koneşna, mehanika korobka, ýöne alty skors. on silindrlik awtomobil motoryna hem mehanika hemem onam alty skorost etseň näme güýç alarsyň elbetde bu zady awtomobil awtomobil söýüjileri bilýändir şu zady nähili güýçdügini we diňe bir gülüşmek üçin gülki üçin seň uly höwes bilen ýasaýan maşynyňy biz prosto prikol üçin ýasaýas diýip şoň üstünden kompaniýalaryň üstünden gülmek üçin edilýär. Maşynyň diňe öňki aýnasy bar, gapdalary zanaweska. Şu derejede. Komfort hiç hili ýagdaýda ýok. Daşyndan maşyny açyp bolanok, içine eliňi sokup açmaly. Ilkinji önümçiligi şol, prosta halk söýdi welin, soň düzediş işlerini geçirmeli boldular maşynda. Ýöne birinji önümçilik şeýle boldy, müň dokuz ýüz togsanynjy ýyllarda. Ondan soň näme? Rul barada aýdyp bersek, rulda şeýle bir hat bar, rul seň eliň dowamy. Eliňe kontrol edip bilýän bolsaň, şul maşynam kontrol edip bilýäň. ABS-de şeýle bir zat bar, ABS belki kömek eder. Bu näme bolýar? ABS diýilýän zat tormoza basýaň, ol birden tigirleri doňmaz ýaly we maşyn taýmaz ýaly, bollugyndan tormozlary kontrolly ýagdaýda gyzmaz ýaly edip basyp aýyrýar senden birugsat. Şoňa ABS diýilýär. Şuňam ABS-i, belki, kömek eder diýip ýazylgy dur. Deňagramlylyk nol. Maşynda normal. Aslyýetinde maşynyň şeýle bolmaly-la, belli bir prosenti öňüne, azrak prosendem arkasyna bolmaly. Onýa zat ýok. Yzdan çekişli. Maşynyň reklamasynda şeýle bir zat bar. Yzdan çekiş, dört çekişli samsyklar üçin. Ýa-da ejizler üçin diýen manyly bir reklama berýär şu maşynlarda. Garaz, bul maşyny çykarýar, maşyny sürk görýärler. Sürk gören adamlar üçin göýä şeýle bir kem interwýulerde şeýle diýýär-de, Kak bir baş öwredilmedik ýabany aty münýän ýalak, muňa baş öwretmek, muny muň şul maşyna, şul ullakan güýje diýen etdirmek uly bir kynçylyk we alada. Bir zat bolaýmaýyn diýip maşyndan çalt-çalt düşmek bilen näre we bul Däli bir özdiýenli, däli ruhly adamlaryň söýgüsini gazanýar bu maşyn we bu maşyny täzeden işläp çykarmaly bolýarlar. Dodge Viper iki sany inženeriň prosto ýasan zadam bolsa uly ada eýe bolýar. Dünýäde iň howply superkar, örän uly tizligi hödürleýän bir awtomobil modeli, iň howplusy özem. Halk halkyň arasynda şeýle bir zat diýýär, ýa sen şul maşyna baş öwredersiň, ýa-da şul maşyn saňa baş öwreder. Toys, haýsyň bolsa biriň şo ýerde ýeňilmeli. Sen ýeňseň-ä, maşyn seň diýeniňi etýär, ýogsamam sen ýeňilýäň. Most diri galsaň, olam şon ýalak adamlaryň arasynda bir howply maşyn hasaplanýar. We muň bilenem galanok, maşynyň sesi häzirki BMW, ýene şoňa mezeşi bir sportiwnyý model hödürleýän maşynlarda hödürlenýän ses bar-a, şol ses bu ýerde on silindrlik motordan arkaýyn çykýar. Prosto Şu barada gysgaça wideo gysgaça zat gürrüň bereýin dary. Forsaž üç kinosy düşürilip ýörkä, şul maşynyň düşürilýän ýerinde Dodge Viper-iň sesi sebäpli şäherdäki şäherdäki polisiýalar näme bolýar diýip birnäçe polisiýalar şul maşynyň sesi sebäpli elli näçe kilometr aňyrdaky dagyň aralygyna barýarlar polisiýalar näme üçin Sebäbi maş kino düşürilip otyr, kinoda maşynyň soňkudan basýarlar, ssenari üçin we näçe gezek bu pikir edýär, ýaş oglanlar dagyň garasynda drift edip bör öýdýär, indi polisiýalar barýar, seretseler uje kino düşüp börler. Şo derejede şäheriň adamlaryny özdürýän bir uly goh eýe. Merkezde görkezilen maşynlary tanyşdyrdym. Indi Tokioda görkezýän maşynlar bar. Näme üçin kino Tokio bökýär? Sebäbi Tokio driftiň koroly hasaplanýan ýer, karoçe, drift Tokioda, drift kanunlary Tokioda belli boldy. Görkezýän maşynlar Nissan Silvia, ýene bir modeli bar Nissan üç ýüz elli Z, ilkinji model Nissan Silvia, bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýyl model Nissan Silvia, Gysgaça aýdaýyn şul maşyn barada. Şul maşyny diňe eliň bilen bir oýunjak maşyny nähilek edip pyrlasyň gelse, nähili pyrlap bolýan bolsa, şul maşyny süreňde edil şon ýaly. Näme arzuw etseň, şul maşyn seň arzuwyňy ýerine ýetirýär. Şol derejede ýol tutujylygy güýçli, şol derejede dur diýen ýeriňde durup bilýän, ýöre diýen ýeriňde-de ýöräp bilýän, isleseň bir santimetr süýşmän islän herekediňi edip bilýän maşyn. Gara dünýä derejesinde driftiň karoly Nissan Silvia. BMW söýüjiler bu barada näme diýýäňiz? Ýöne öz pikiriňizi aýdyp geçersiňiz-dä. Nissan Silvia müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýylyň modeli, häzirki ýagdaýda togsan prosendi ýok. Her kim drift edip drift edip ýoldan çykardy. Degimli ýagdaýda garaz abat ýagdaýda ýok on prosentik abat maşyn galdy. Onam kolleksionerler ýygnap gutardy. Garaz Nissan Silvia müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýyl modelini görmeýäňiz köçede. Nissan Silvia bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýylyň modelini Amerikada sürmek gadagan edildi. Näme üçin Nissan Silvia sebäpli amerikan köçelerinde gün ýokdy? Ýaşlary saklabilenokdylar, şoň üçin ýekeje çykalga Nissan Silviany Amerika salmazlyk, başga maşynlar drift etse bolýar, ýöne imенно Nissan Silvia amerikan köçesine girmesin diýlen. We ikinji awtomobil Nissan üç ýüz elli Z alty silindrlik üç ýüz on üç at güýjüni hödürleýän bir awtomobil. Ýöne näme üçin Nissan üç ýüz elli Z? Şul maşyn täze bir model däldir prosto Nissan Silviaň dowamy. Nissan Silvia başda Amerika bolmak bilen we birnäçe ýurtlara giriş gadagan edilendigi sebäpli Nissan Silvia önümçiligini ýapýarlar we Nissan Silviadan ylham alyp motor, ýol tutujulyk hemme zady kopýalanyp Nissan üç ýüz elli Z modeli bilen täze önümçilik we bir azajyk kiçeldilen motor alty silindrlik motor bilen önümçilige berilýär. Nissan Silvia-danam has gowy ýol tutujylyk bilen berilýär. Şeýle bir zat şeýle bir zat hödürlenýär, elli üç, kyrk ýedi prosentlik bir kanun şu ýerde goýulýar. Bu zat näme? Maşynyň öňki agramy elli üç prosent agram berýär. Tutuş maşynyň agramynyň elli üç prosenti öňüne, kyrk ýedi prosenti maşynyň yzyna düşýär we şeýle agram, şeýle bir stabilnost, deňagramlylygy saklamak bilen Nähili tyzlykda barýanam bolsaň, islän öwrümiňi edip bolýan mümkinçilik hödürleýär. Garaz, şunýalak uly zat. Mundan kän bir içgin aýda oturmak gerekkä uje düşnükli driftiň karoly Tokio Nissan modelleri. Indi kawtomobil bul awtomobil özüniň düýpgöter üýtgeşik dwigateli bilen tanalýar. Deňi-taýy bolmadyk dwigatel bar. Rotorly dwigatele eýe bul elbetde Mazda. Geçen gezek Mazda barada gürrüň edemde rotorly dwigatele ýetdim we yzyny dowam etmän indiki bölüm diýip goýdum. Ine şol Mazdanyň bul dowamydyr. Mazda RX ýedi. Bul maşyny şu ýerdäki wideony görkezsem mesele ýok ýadyňyza düşýär. Bul uje dünýä derejesinde bir Kän ýerde ýaýran wideo gyzyň daşyndan pyrlanýa we bir gyzyň nomeryny alýa şu ýerde sürüjiň nomeryny alýalar. Garaz bul maşynyň dwigitlini barada aýdyp bereýin. Mazda RX modeline hödürleýän dwigiteli. Sesi umuman başgaça ses berýä. Realny ses. Şul dwigiteler samolýodyda ulanjak boldular. Sebäbi näme üçin? Bul dwigitel örän başgaça. Motoryň işleýiş prinsipi. Birazajyk gyralary togalagrak üçburçluk bir şekil. Üçburçluk şekil sekiz, sekizlik sifrine meňzeşiräk, bärde birazajyk togalagrak, bärde aşakda aýratynrak togalyrak bir şekilde, bärde bollugyndan näme eder, suratyny, wideosyny, işleýiş prinsipini görkezer. Şul üçburçluk özüniň ýerleşdirilen ýerinde üznüksiz ýagdaýda pyrlanmana dowam edýär we üçburçluk pyrlanyp durka, üç sanak ýerden aýratyn partlama berjaý edibilýär. Obişini biziň görýän dwigatellarymyz näme edýär? Dwigatel gidýär, partlama bolýar, gelýär, tüssäni täzeden çykarmak üçin gidip gelmeli we ýene täzeden partlama bolýar. Bunýaly zat ýok. Partlama boldy, tüssäni çykardy, partlama boldy, tüssäni çykardy. Garaz, önümçilik örän uly benzin tarapyndanam ekonomiçni. Bir üýtgeşik dwigatel, häzirlikçe raýatlara şol hödürlenmeýän dwigatel. Sebäbi näme üçin ýekeje kemi bar, biraz entek ýag iýme derejesini çözübilenoklar. Sen şol motora näçe benzin hödürläbilseň, Naprimer, şu ýerde-de pylança silindrlik motor, pylança at güýji diýip otyrsa, indi pylança silindrlik motor bolmagy üçin iki sany silindrden goşulyp gitmegi we ullakan zat bolýar. Ýok, onda onýa zat gerekkä, ýekeje şeýleje zat, kiçijek, gatam kiçi-dä, şunýa ullukdaky kiçijek bir dwigatel näçe benzin hödürleýäň, şo äpet dwigatelligiň berýän güýjüni hödürläp dur saňa. Benzin köpeltdigiňçe at güýji köpelýär. Ýedi ýüz at güýji gerekmi, şoňa görä benzin ber. Sekiz ýüz at güýji gerekmi, şoňa görä benzin ber. Müň, bir müň bäş ýüz, alty müň at güýji gerekmi, şoňa görä benzin ber. Mazda-nyň sport modellerinde bul dwigatel ýer alýar we Mazda-nyň sport modellerini ýeňmek hemme konkurentler üçin iň uly alada. Ýeňäýmek aňsat däl, öwrümlerde şu srid edip sürüjiden, to ýest sürüji sebäpli Mazda galaýmasa, Mazda galmaýar bu motorlar bilen. Garaz şon ýalak bir dwigatel. Indi size sorag. Forsaj üç kinosynda iň bir öňde baryjy awtomobil bar. Bulam elbetde Ford Mustang. Ford Mustangy bu tema diňe aýr sygdyrasym gelenok. Ford Mustang barada aýratyn bir tema açasym gelýär. Sebäbi Ford Mustangyň motory oturdylan traktor. ýeňil maşyny, hatda sport maşyny ýeňen bir taryhy bar, onam daýza sürýärler ýa-da. Garaz, şeýle bir zat bar, diňe bu däl, birnäçe Ford Mustang-yň döreýşi barada bir giňişleýin maglumatlar bar, şu ýerde gürrüň beresim gelenok, sebäbi aýratyn bir tema açasyň gelýär. Kommentariýada size maglumadaňyza garaşýan. Ford Mustang barada indiki wideoda goýaýynmy ýa-da dwigateller barada goýulmy? Dwigatelleriň işleýiş prinsipi barada, döwrebap dwigateller, köne dwigateller, korobka peredaçy nämäni aňladýar, dwigateller nädip işleýär, routerinde dwigatel barada giňişleýin maglumat. Begnazarow komandasy öz aramyzda jedel etdik. Men aýtdym, hemme kişi dwigateller barada gyzyklanar, komandamyň hemmesi näme diýýär, Ford Mustang barada halk sorar diýýär. Kommentariýada Haýsy pikir has köp ýazylan bolsa, şony indiki wideoda gürrüň berjek. Ford Mustang kän ýazsalar, Ford Mustang barada gürrüň berýän, ýok dwigateller barada ýazsalar, dwigateller barada giňişleýin maglumat berýän indiki wideoda. Indiki wideoda görüşýänçäk, indiki wideo näme diňläsiňiz gelýän bolsa, kommentariýada ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň.